wedi bod mis nawr ers i fi siarad â chi. Ymddiheiriadau, fi'n rili sori am 'ny, ond yym Oedd pethe 'di mynd bach yn fishy yn 'y mywyd i, achos o'n i'n trefnu gŵyl, Abertawe, o'r enw Aberdewi. Nath hwnna cymryd dros 'y mywyd i am gyfnod o ryw bythownos, a achos 'ny, oedd jyst dim amser 'da fi i ishte lawr a neud hwn, a roi cyngor i chi am bethe bob dydd. So, fi nôl nawr, a ma' fe, ma' fe actually'n gwên ar y groglith 'fo i. Tro dwetha nes i siarad 'da chi, oedd e Wythnos ar ôl Dydd Miwsig Cymru, so diwedd mis Chwefror yn credu oedd hwnna. Wel, ffili credu ble mae'r amser wedi mynd. Ta beth, be newn ni yw cael recap bach i weld sut i fi wneud gyda'n addi wneud e flwyddyn newydd, achos nawr ni tri mis mewn i'r flwyddyn, i weld os ydw i wedi cadw at yn addi wneud e blwyddyn newydd. I fod yn hollol onest â chi, Mae 'di bod yn galed. Un peth dwi wedi cadw ato fe. Un. Bob un. O, camera. Ar ein. 1, ma' hwnna'n hir, ma' hwnna'n bert. 2, 3, 4, 5. Ewinedd. Newydd. Am rhai un yn nhw. Dim rhai ffug. Fi wedi stop o cnoi nhw. Wsh! O'r diwedd. Oh, fi mor falch. A llall oedd bod fi'n adeiladu Cyhyrre yn nghanol y molau. Honest. Sim newid fyna. Fi wedi bod yn mynd i Pilates, ond na gyd. Beth arall yn easy gweud bod yn neud? O, oh, ie, yeah, Eva Dŵr y Lemwn. Wel, fi wrthi. A mae pawb yn neud e nawr. A pawb yn teimlo'n well achos maen nhw'n neud e. Siŵr o fod yn mynd i'r toilet ymlach, ond ma' hwnna'n beth da. Claro'r corff. Peth ola oedd edrych ar ôl yn hunan. Wel ma' hwnna'n rhywbeth fi wedi bod yn neud. Fi wedi bod yn cael lot o hwyl. Er fi wedi bod yn gwitho, oedd y gwaith o'n i'n neud yn trefn i'r ŵyl Aberdewi, o'n i'n joio neud e. So oedd dim ots 'da fi witho trwy'r amser arno fe, achos o'n i moyn iddo fe lwyddo. A nath e lwyddo! A wedyn 'ny, deu ddydd ar ôl i'r ŵyl ddod i ben, es i i Tenerife! Ond nôl at heddi. Yy, mae nawr yn ddiwrnod cyn gwên ar y groglith. A ni gyd off fori, off ysgol, off gwaith. Woo woo! Fel arfer, fi'n prynu wy pasg i'n heulu i. So, mae lot o blant yn yn heulu i. Fi'n prynu wy pasg iddyn nhw, gan obeithio bod fi'n cael un yn un am leni. Ond dyma wy pasg fan hyn. Okay. Brynesion nawr am bunt, iawn? O'u Pasg. A ni gyd yn mynd i gael un o rein, siwr o fod. Un bach, rhai mawr, ta beth. Wedyn ni, ni'n mynd i fita nhw i gyd. Drychwch pa mor bell dy fod nawr. Na, dyna. Oh, oh, fi'n joio chocolate. Un o pethau gore yn y byd. Ond, ar ôl fi fita hwn, na i jyst torri fe nawr. Craco fe. Fel chi'n gweld, craco fe nawr. Be sy tu fewn? Heblaw am y chocolate o'r tu fas. Dim byd. Mae'n wag. A... Mae rhaid i gofio, dim bod fi'n grefyddol o gwbl, ond Fi yn credu mewn bod yn garedig a cael calon bach da a helpu bobl. A o'n i'n meddwl, pas cyn, i fi mynd i roi nôl, neu dim roi nôl yw'r gair, helpu rhywun sy'n helpu fi trwy'r amser. Mam yw hwnna. Mae mam wastod yn coginio cyn o dydd Sul i fi, a Dydd Sul yn, Sul y Pasg, o'n i'n meddwl yn lle bod fi jyst yn rhoi anrheg, timod rwyf i roi rhywbeth i rywun, ond mae wneud rhywbeth ar gyfer rhywun a uh, helpu rhywun yn cymryd lot mwy o ymdrech na jyst prynu rhywbeth yn y siop roi iddyn nhw. A mae sgil effaith yr help yna yn para byth. Yn atgof y person, neu mae fe'n para byth. gyda chi achos chi'n gwybod chi ddim yn drych i wneud rhywbeth a fi'n mynd i fod yn hollol onest da chi fi fi licio ginio ond fi'n mynd i ddilyn rhysait Jamie Oliver o'r dechrau i'r diwedd a fi'n mynd i ginio cyn y disil ar y gwledd i mam i weid diolch i fi am bopeth mae di wneud i fi. am bob cyn dydd Sul mae hi'n rhoi i fi. A mae mrawd y teulu a pawb yn dod draw. Ni'n mynd i gael diwrnod o wleidda a, a bita. A yn ytrach na bod hwn yn wag, a mae sbwriel jyst mynd i fod bob man dros y tŷ, byddwn ni gyd gyda'n gilydd, byddai wedi wneud rhywbeth i ddweud diolch wrth mam a'n heili. Beth o'n i? Mae fe fy mynd i ofyn i chi wneud. Gan bod i'n penwthnos pasg, a mae amser gyda chi, achos mae fe'n wyl y banc fod i ydych chi'n, beth am bod chi'n meddwl am rhywbeth i wneud i rywun? Yn eich teulu chi, yn eich ffrindiau chi, menyw drws nesa, os mae hi'n fenyw yn byw drws nesa, ewch mewn, disgled y deiri, chat. Byddai'n neud i diwrnod ti. Bydd hi'n hapus. Neu helpwch rhywun gros rewl. Achos ni'n ddim yn dueddol i wneud hwnna o ddydd i ddydd. Ond mae yna gyfle fan hyn, gosod yr her i chi a fi eisiau gwybod beth chi'n ei wneud. Alla fod yn rhywbeth bach iawn, iawn, iawn. Ond rhywbeth bach na, rhoi carden i rywun, wneud rhywbeth i rywun, wneud easter bonnet bach i rywun. Beth yw e? Bydden nhw'n gwerthfarogi fe siwt gymaint, credwch chi fi. So triwch e. A dyna yw neges Pasg bach i, yw i jyst roi nôl a neu' rwbeth i rywun arall achos ma' stwffo yn iawn, ni gyd gallu stwffo, ond ma'n cymryd lot mwy o gymeriad a ymdrech i neu' rwbeth i rywun arall. So triwch e, a plîs plîs plîs gadewch fi wbod neu lle ar Trydar neu ar YouTube fan 'yn ar 'yn linc i fan 'yn Be chi'n ei wneud? A allai rannu fe gyda'r byd wedyn 'ny? Wna i weud wrth pawb wythnos nesa wedyn 'ny be chi'n ei wneud. So plîs triwch e. A Pasg hapus i chi gyd. Ta-ra! O, chi'n hoffi rhein? Wnes i rhein. Neis ynddyn nhw? Pasg hapus!